It-talim tajjeb huwa lajn ta' kull ġid. Hekk għallem u għal dan il-għan ħadem. Kollox beda meta seminarista fuq l-adba tas saċerdozju Induna li madwaru l-ambjent ma kienx fertili fejn jidħol tagħlim. Kien hawn faqar kbir fejn jidħol għarfien ta' Alla, u allura beda jaħseb kif jista' jirranġa s-sitwazzjoni, anzi, kif jista' jġibha 'l quddiem. L-opportunità li kienet providenzjali ġietu. Talab biċċa sigarett lil xi ġuvinturi li kienu miġburin fl-alqa tal-uċtu fil-ħamrun. Beda bis-sigarett, kompla biċċa ħobs u basla u wara li sar jafhom sew beda jgħinhom jifmu lil Ġesu Kristu billi jaqralhom u jfissrilhom il-Bibja. Permezz ta' dawn il-ġuvintur li jissabdew jifmu l-kobor u s-siwi tal-kelma talla, beda jinduna li l-ħolma tiegħu bidilha f'realtà. Mhux waħdu, imma bil-għajnuna ta' Alla. Il-laqat tiegħu ma' dawn il-ġuvintur kienu msoqqija bit-talb quddiem is-sagrament. Talab fuq li talab, min jaf kemm il-darba fil-Knisja ta' San Gejtan u l-Ħamrun kien jagħti daqqatit lis-sagristan biex jiżbarazza l-Knisja mis-siġġijiet u wara jitlob lill-istess sagristan iħallih quddiem Ġesu Sagramentat waħdu biex ikun jista' jgħaddi ħin ħdejn dak li tant kien iħobb jitlob għandu u jisimgħu ikellmu lura. Hekk ħajjar ukoll lil dawk li ġew warajh. L-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu wasluh biex l-opra ta' Alla dik li jgħallem lil kulħadd bla ebda distinzjoni tibda u tibqa' għaddejja. It-talim, it-talim tajjeb għamlu parti minn ħajtu. Beda bil-għajnuna tal-ġuvintur li formam tajjeb fit-talim, għax ħadd ma jagħti minn dak li m'għandux. Din xejn ma kienet faċli meta l-Malta tal-bidu tas-seklu l-ieħor kienet xi ħaġa ġdida li lajċi, jiġifieri dawk li mhumiex assisin, jalmu t-talim tal-Knisja. Din kienet xi ħaġa li ħass talab fuqa u bil-pariri wasal għalija, allura għal-kem tqila wettaqa. Lanqas ma beża jmur pass ieħor, Dun Ġorġ naraw imur ikellem lil Karmelo Kutajjar, membru tal-mużew mir-raħal ġdid u jaqsam miegħu ħsibijiet ġodda tiegħu. Jgħidlu li jixtieq li fit-talim il-bniet in-nisa ma jixtieqhomx ikunu diskriminati. Allura Dak li beda bil-għajnuna talla għas-subin seta' jibda wkoll għall-bniet. Dan ma setax jagħmlu waħdu, għażel lil Ġannina, oħt Carmelo, biex tkun i dak li Eugenio Borċ kien għas-subin. Xejn ma qatalu qalbu lil Dun Ġorġ la l-kritika u lanqas l-insulti bil-wis anqas il-mentalità ta' dak iż-żmien. Iva, għamel in-nisa lajċi katekisti. Lil Ġannina Ta' mhux biss l-istruzzjonijiet u mhux biss il-formazzjoni kollha li kienet tinħtieġ, imma wkoll kien mudell għaliha biex tħobb lil Alla u dan tgħaddih mhux biss fit-talim imma wkoll bil-mod kif tgħix. Dan jiġdu għalih diversi soċi li kienu jkunu magħha. Kienet tfakkarhom fl-arloġġ, Kienet titlob u tgħaddi sigħat twal fuq is-sagrament u fuq kollox tgħallem anke meta kienet taqleb għal Malti kitbiet mit-Taljan biex is-soċi sħaban li ma kienux jafu b'din il-lingwa ikollhom fuq ix isegwu. Kienet tgħallem ukoll bil-ħajja eżemplari tagħha. Ġannina kienet tfajla sempliċi, ma fl-istess ħin istruwita għaliex minħabba li l-ġenituri tagħha kienu onja Kienu ġabula għallima id-dar u allura kienet edukata sow. Dan kollu en biex hi tkun mimlija ħeġġa għat-talim. Hekk ukoll kien Dun Ġorġ. Kellu ħeġġa kbira għat-talim u għat-talim tajjeb. Ma felaħx jisma' lis sagristan jgħid li tfal miġburin madwaru l-erezija li Alla sar waħdu? Però ma baqax passiv, anzi, għax mimli bl-ispirtu talla, u dan jidher minn wiċċu meta jitkellem, kif kienu jiġdu diversi nies li jmorru għalla għattijom, li nimlietu enerġija biex ikompli għallem, anke sa fuq is-sodda tal-mewt. Dun Ġorġ ħadd talim b'serjetà kbira, ma kienx xogħol part-time għalih. Ġannina wkoll ħadet il-proposta ta' Dun Ġorġ bis-serjetà Istess kienet stqarret dakinhar li xedet fl-inkjesta li saret mill-Kurja meta qalet li ħadet bis-serjetà l-proposta li għamlilha Dun Ġorġ biex tallem u tiddedika ħajjita għall-appostolat. Dan kienet tagħmlu bil-fatti. Barra li mtliet bl-ispirtu talla, iffurmat ruħa u ħalliet lil Alla imexxija. Ja użat flusa u dak kollu li kella materjalment illi kien tagħha biex twassal dak illi kienet temmen fih. Ridet u ħadmet bħal Dun Ġorġ biex Ġesu ikun magħruf u maħbub. Ir-responsabilità u l-impenn lejn il-kelma talla li rrid iwassal għal Dun Ġorġ kienu parti importanti. Huwa kiteb diversi kodba u għallem f'diversi postijiet. Kien ibiddel l-istil tat-talim u anke jilab xi logħba żejra meta lil dawk ta' quddiemu li kien iqishom importanti kien jarhom għajjenin. Ekku kol għamlet ġannina, ħadet is-sejħa ta' Dun Ġorġ bis-serjetà għax rat fija s-sejħa tal-lalija u terqet madwar Malta biex tallem, tejn u tara l-bżonnijiet tas-soċi u tfal tal-oqsma tas-sezzjoni femminili. Bħal Dun Ġorġ kienet tallem bl-istejjer u fatti u iva kienet dejjem attwali. Lena tagħha kienet meta Dun Ġorġ kien iżurhom xi kultant u jagħmlilhom xi laqa biex jgħinhom jikbru spiritwalment. Ġannina kienet tiġbor lil bniet u tallimhom id-dutrina. Kienet ukoll darba fil-ġimgħa twassalhom biex jirċievu s-sagrament tal-qrar. is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Dan kien ta' pjaċir kbir għaliha u għalhekk mhux ta' bxejn li t-tfal kienu jmorru jitalmu għandha bil-ħarqa u huma u sejrin kienu jkantaw ejjew, ejjew, ejjew, immorru l-mużew, il-mużew mmorru bil-qalb, immorru għan ġannina biex nitalmu d-dutrina. Dun Ġorġ u ġannina it-tnejn kellhom imħabba lejn l-Ewkaristija It-tnejn ħabbew lill-ikbar għalliem, Ġesù, li kien verament il-mudell ta' ħajjithom. In-nies ta' madwarhom raw fihom lil Ġesù u emmnu fihom. Ħabbew lil Alla u rnexxilhom jibdlu d-dinja ta' madwarhom mhux biss bi kliemhom imma anke bl-eżempju ta' ħajjithom. Int Lil min qed timita? X'qed tagħmel biex bil-mod tiegħek tibdel id-dinja ta' madwarek u tkun ta' ispirazzjoni għal persuni li tiltaqa' magħhom? Edha tħalli lil Ġesu ikun il-mudell tal-ħajja tiegħek bħalma fuq kollox għamel San Ġorġ Preka